Ti'n iawn ta Gwen? Sut ti 'di bod yn cadw wythnos yma ar ôl y lansiadau sy' 'di bod? Yym dwi 'di bod ar chydig bach o downer ar ôl jyst gymaint o gyffro a mor hir a fatha'r jyst meddwl be' o' pobl yn mynd i feddwl o'r llyfr a meddwl sut odd yr ymateb yn mynd i fod a ballu. Yym ond mae'n dechrau fatha sincio fewn, mae'n rhaid i dechrau cyffwrdd llawr yn ôl eto. Yym ond na, dwi'n...
Ie.
Ti'n gwybod beth wnaeth fy nharo fi de ydy... dwi wedi gweld mwy na chdi yn yr wythnosau dwytha na dwi wedi gweld arna chdi yn y blynyddoedd dwytha oherwydd Covid. Ond ti'n gwybod, mae'n braf cael cyfle i siarad eto heno yma a cael debrief fach a dwi wrth fy modd yn siarad am dy lyfr di a mae'r llyfr gen i fama. Sgen i'm syniad, snogs, sex, sense. Ac i'r ein chi sydd ddim yn gwybod, mae'r llyfr yma, dwi'n darllen o'r broliant fan, yn archwilio ffrindiau, teulu, teimlo fel dy fod i'n cael dy adael ar ôl, snogio, secs, sbar Pwllheli, bwyd, hogia, nosweithio meddw, bod yn ormod ond ddim yn ddigon ar yr un pryd, y gwersi ti'n eu dysgu'r y ffordd a'r bobl sy'n dy gario pan dwyt ti'm hyd yn nod yn gwbo bo chdi angan cael dy gario. Ma'r llyfr yma allan yn y siopa ers rhyw fythefnos wan a fedrai ddeutha chdi dy Gwen ma di bod yn gwerthu fel slecs. Gafon ni lansiad bythefnos yn ôl ym Mhwllheli ac oedd 'na dros 125 yn fan'na, oedd y lle yn llawn dop doedd, a be oedd yn anhygoel oedd ar ôl y sgwrs, ar ôl i bawb gweld chdi'n siarad, oedd pawb yn sefyll ar y traed, ti'n gwbod, ges di standing ovation, oedd t'mo' jyst yn dangos gymaint ydi effaith geiriau chdi. A wedyn fuon ni yng Nghaerdydd, wythnos dwytha, o' 'na dros 100 yn fan'na, a mi ddudodd, wel, y siopa llyfra' o'dd yn gwerthu'n y ddau lansiad, Caban a Llên Llŷn, wrtho fi, mor wych o'dd gwel' cymaint o bobol ifanc 'di dod i'r lansiad 'de, a dwi 'di clwad pobol yn deud petha hollol wych am y llyfr wedyn de, tibod pobl yn darllen y llyfr ar un eisteddiad mewn un noson yn methu roed o lawr. Sut ymateb ti wedi cael ta? Ti wedi clywed rhywbeth neu sa sa rhyw- rhywun wedi deud rhywbeth efo chdi sydd wedi aros efo chdi? Yym sort of y general feedback dwi'n gael gan bobl ydy bo, bod o mor relatable a bod nhw'n teimlo fatha bod hwn fatha'r llyfr Cymraeg cyntaf maen nhw wedi ddarllen lle maen nhw yn gweld eu hunain yn efo ac yn gweld profiadau tebyg i be maen nhw wedi gael. So o ran hynna mae wedi bod yn ymateb ofnadwy o bositif a really mm. calonogol. Mae fatha, mae'r broses o sgwennu a falle, a fatha ail ymweld a pethau 'di bod hollol werth o achos mae pobl jyst yn yn ymateb mor bositif i beth sydd wedi cael ei sgwennu. Um, so ie, yeah, mae yeah. ma wedi bod mor neis clywed mae pobl yn meddwl, really. Ar ôl misoedd o boeni hefyd, bod fi fatha, bod rhy onest, ond actually rhywbeth sydd yn codi o hyd ydy bod pobl yn deud fatha, diolch am fod mor onest, yym, bod nhw'm 'di darllen un byd fel 'ma o blaen, so ia, mae jyst, mae jyst yn rili rili neis.
Nes i glywed stori dda, dwi'm 'di deud hon chdi deud gwir, dros y penwsos am rywun oedd 'di mynd i training rygbi yn Pwllheli de, 'di mynd â plant i training rygbi ac oedden nhw'n sylwi t'mo' ma' rei rhieni ella'n gadael tibod, maen nhw wedi car a tra mae'r training yn digwydd yn sefyll ar gyrion y cae. Ac oedd y person wedi sylwi ar bobl yn darllen y llyfr melyn ma. Ac wrth gwrs, y llyfr melyn ydy dy lyfr di, de. Ond o'n i'n modd efo hwnna. Dwi wedi cael lot o sgyrsiau efo pobl o'r un oed yn ni, a maen nhw'n sôn am y nostalgia maen nhw wedi cael wrth ddarllen. Ond beth sydd wedi aros efo fi ydy y sgyrsiau dwi 'di cael ar ôl y y lansiadau, fatha oedd... dwi'm 'di gweld wbath ar y raddfa yna mewn lansiad o blaen 'de, t'mod ar ôl yr un Pwllheli oedd 'na bobl yn dod fyny ato fi ac yn deud straeon personol am, dwi'm yn gwybod, am beth efo hogia neu wbath yn eu bywyd carwriaethol nhw, am eu perthynas nhw efo'u corff a'i hunan-werth. Oedd o jyst, tibod mae'r sgyrsiau yma wedi bod yn hir yn dod a dylai bod ni wedi cael y sgyrsiau yma ers talwm iawn, ond dwi'n meddwl, os ti rioed wedi meddwl ydy llyfr yn gwneud rhywbeth, oedd hynna'n profi fi, blymin mec, mae'r llyfr yma'n gallu achosi gymaint o newid. A dim jyst merched yn deutha fi, oedd 'na ddynion yn deutha fi yn dy lansio di yn Gaerdydd bo' nhw isio chdi fynd rownd ysgolion yn siarad am hyn t'mo' so di neu' lles iddyn nhw glwad hyn t'mo' oddan nhw o'r ysgol. Ma' 'na hefyd dwi 'di ca'l sgyrsia efo merched yn eu chwedega hwyr odd yn uniaethu efo'r llyfr a ma' nhw genedlaetha'n hŷn na chdi ond oddan nhw yn gweld eu hunan yn y llyfr so t'mod dwi'n cofio pan oddan ni'n siarad am y llyfr 'ma tibod mae'n mynd ers dwy flynedd mae'n siŵr rŵan dydy? A ti wastad wedi deud o, yn amlwg mae o'n lyfr i ferched ond tibod dan ni eisiau i bob, dan ni eisiau i bawb ddarllen o does? So ti wedi deud hynna ar dechrau do? Do, sicr, fatha, ella na'n stori fi ydi o, ond mae o yn, yn stori am dyfu fyny, ffendio dy hun, ffendio dy werth a falle, a mae hynna'n eitha universal, really, fatha, mae pawb wedi gorfod mynd drwy'r broses o dyfu fyny ar un pwynt yn ei bywyd. So, ia, yeah, do'n i ddim eisiau fatha cyfyngu fo i jes ferched ddarllen, obviously, fatha merched ydy'r prif gynulleidfa, ond dwi'n gobeithio bod yna wbath i bawb yn y llyfr. Tha un o ffrindiau dad wedi tecsio fo i ddeud bod o wedi darllen o dwrnod o blaen a wedi deud fatha, ia dwi'n cofio teimlo fela pan o'n i'n tyfu fyny a a mae o yn yn bell i mewn i'w i'w chwedegau hefyd so fatha dim ots fatha pa era ti 'di tyfu fyny rywsut fatha mae'r teimladau yna yn yr un fath dim ots pa genhedlaeth wyt ti. Jyst fatha y context sy 'di newid rywsut fatha, ia. O, dwi wrth fy modd yn clywed hynna, cos be un peth nathon ni drafod lot ono fo hefyd oedd yy sut i labelu'r llyfr, so fuon ni'n trafod y gair hunangofiant do, a oeddach chdi'm yn keen ar hwnna. Dwi'n casáu y term hunangofiant achos mae jyst yn ei fi feddwl am fatha unai rywun rili rili hen neu fatha dilys celebrity, achos dwi'n cofio darllen hunangofiant Jade Goody a Ceri Katona pan o'n i'n tyfu fyny. so, do'n i definitely ddim eisiau cael yma belu yn hunangofiant. Um, yeah, ond, yeah. A lot o arall nath ni drafod oedd ffeithiol greadigol, a dyna ydi o mewn ffordd, ond tod, yn syml o'n ofnadwy, mae jyst yn dyfywyd di mewn llyfr. A eto mae hwn yn rhywbeth da ni wedi trafod lot. Tibod, oedd o 'di codi ofn arna chdi yym rhoi dy fywyd mewn llyfr ac wyt ti 'di tynnu ffin o gwbl rhwng be sy yn y llyfr a dy fywyd di go iawn?
Dwi heb dynnu ffin rhwng y mywyd i a be sydd yn y llyfr a mewn mewn ffordd weird do'dd o'm do'dd o'm yn daunting sgwennu am y mywyd i achos jyst y mywyd i ydi o. so dwi heb fatha gorau mynd ymhell i fewn i'n nychymig yn ymbu fel la. A fatha yn amlwg rhicyn bach, i o, rhicyn bach o mywyd i sydd yn, yn y llyfr, dydy am yn bob un dim sy'n rioed i digwydd i fi, dy o ddim yn bob un profiad dwi rioed i gael, ddim yn bob un o'n cyfrinacha fi. A heb fynd i'r nitty gritty fatha, dwi wedi gorau creu rhyw fath o narratif sy'n llifo drwy'r drwy'r llyfr, so rhaid fi ddewis pethau addas a falle rhai pethau wedi cael eu blodeuo, rhai pethau ddim. A fatha, achos bod fi y person ydw i wan, fatha, dwi'n teimlo lot mwy bodlon yn fy hun a dwi'n hapusach i roed fy hun allan na. So fatha, oedd deud rhai o'r hanesion fatha ddim mor daunting a hynna achos dwi sort of at peace efo fy hun a efo'r straeon. Y, o bosib y peth mwyaf daunting i fi oedd meddwl am sgwennu yn Gymraeg a'r ymateb swn i'n gael, achos mod i ddim yn rhywun sydd wedi bod fatha bod yn y byd, y byd Cymraeg. Um, so gen i chdi bach o imposter syndrome ynglyn â hynna. Fatha, oedd yn Cymraeg yn ddigon da i sgwennu llyfr. Fatha, oedd profiadau fi mynd i fatha daro tant efo, efo pobl, oedd pobl tu hwnt i Benllyn yn mynd i ddallt y llyfr. A wedyn, mae hefyd yn daunting meddwl am sut mae'r llyfr yn mynd i gael ei dderbyn, fatha mae mywyd i lit literally yn y tudalennau yna, mae teulu, ffrindiau fi yn, yn, yn y llyfr a falle, a o ran 'y nheulu a'm ffrindia fi dwi jys o'n i'n gobeithio 'sa 'na neb yn meddwl bo' fi 'di neud cam ynddyn nhw ond hefyd fatha bo' pobl ddim yn mynd i beirniadu fi rhy galad a ballu am y cynnwys a wedyn ia dwi jys yn da- yn gobeithio fydd pobl yn dallt be' o'n i'n drio ddeud a trio neud efo'r llyfr.
Dwi'n meddwl os fysa rhywun yn beirniadu chdi am y cynnwys, mae hynna'n deud mwy amdanyn nhw nag amdano chdi yn bendant. So, thema cyson sy'n ymddangos yn y llyfr o pan ti'n ifanc iawn ydy eisiau bod yn ddal, eisiau bod yn dena, dylanwad dynion yn chdi, dylanwad toxic masculinity, siapio dy hun i blesio dynion, uh, gweld dy hun drwy lygad dynion hefyd, a mynd um, ar beth ti'n alw y scale of sexual activity, sef mynd o fod eisiau snog i fod eisiau cariad, i fod eisiau colli virginity, i, i fod eisiau bod yn dda mewn sex fel ti'n dweud o, i fod isio cariad eto. A tibod pan o'n i'n darllen hynna, o, o'n i'n chwerthin, cos ti yn ddeud o fo gymaint o hiwmor. Ond, a sgwb, mae o'n drist hefyd, ond dwi'n meddwl, mae lot o bobl yn mynd i ddallt beth ti'n sôn amdano fo. Tibod, o be ti'n wybod ŵan, yym, oedd y cofio nôl yna yn anodd i chdi? Oedd o'n anodd sgwennu am y profiadau yna, neu nes di weld o'n fwy cathartig ac ella bod wedi helpu chdi i wneud synnwyr ar rei o'r profiadau ti wedi gael?
Mi oedd ail ymweld â rhei o'r profiadau yn eitha' uncomfortable, eitha' anodd, a dwi 'di gorfod cynffryntio lot o bethau am fy hun a'r ffordd dwi 'di ymateb i bethau dros y blynyddoedd. A ma' sgwennu am dy fywyd di mewn ffordd onest, yn waith rili caled, achos ers dros flwyddyn dwi'n styc mewn rhyw fybl o feddwl am yn hun constantly, o fynd yn ôl at bethau, o ail ddarllen uh, Whatsapps a me Facebook messages ers fatha degawdau yn ôl, a fatha meddwl am y ffordd nes i ymateb a meddwl am y ffordd o'n i 'di teimlo ar y pryd hefyd, a a hefyd fatha meddwl am rhai o'r pethau o'n i 'di rhoi fy hun drwy, a 'di 'di ia 'di fatha rhoi fy hun yn erbyn rhyw fatha le- fatha ryw standard hollol unachievable, fatha, oh my God. A fatha, doedd hynna ddim yn peth, peth brafiau i wneud um, am flwyddyn gyfa, ond mewn rhyw ffordd eitha twisted, mae yna rhywbeth eitha therapeutig a mynd yn ôl at rai pethau a dadansoddi drwy lens y person ydw i rŵan a cydnabod sut o'n i 'di ymateb a meddwl ar y pryd versus sut fyswn i'n ymateb ac yn meddwl rŵan. A wedyn mae yna fatha rhyw elfen massive o gydnabyddiaeth o fatha faint dwi 'di tyfu fyny a faint dwi'n fatha caru fy hun ac yn appreciatio fy hun lot mwy erbyn rŵan. Fel ddudais i ar y cychwyn, dwi mewn lle lle dwi fatha lot hapusach a lot mwy bodlon yn fy hun rŵan. So mewn ffordd oedd fatha cydnabod faint dwi wedi tyfu yn, yn really neis hefyd. A hefyd mae meddwl am ferched ifanc, hogiau ifanc, neu hyd yn oed oedolion hŷn na fi sydd wedi cael profiadau tebyg neu sydd wedi teimlo fel, fel o'n i'n teimlo ar frydiau yn y llyfr. A mae ma, ma, ma meddwl am nhw yn cael rhywbeth o'r llyfr neu newid ymddygiad neu fatha teimlo fatha bod nhw'n arbenn ei hun yn rhoi lot o gryfder i fi a neu fi deimlo fatha bod o gyd wertho. Hmm.
O dwi'n falch bod chdi'n teimlo fel yna 'de, oherwydd fel yna dwi isio chdi deimlo a sbïa be sgin i yn fama 'de. Oedd yy oeddach chdi ar flaen Golwg doeddach? Ti'n sôn yn y llyfr am y cylchgronau merched oeddach chdi'n ddarllen yn ifanc ac am y merched prydferth oedd ar y tu flaen yn denu chdi, wel dyma chdi ferch prydferth yn fama 'de. Dwi 'di dod yn bell! Pwy, pwy 'sa meddwl na?
Wel, yn yr erthygl yn yn Golwg, ma' Non Tudur 'di sgwennu, yym, ma' isio fi gael ffeindio fo, yym... Mae'n ddarlun reit gywilyddus mewn ffordd, y llyfr, lle. Nid o anturiaethau meddwol a gwyllt yr awdur o gwbl, ond o'r agweddau hynny, sydd i ni heddiw yn gwbl annerbyniol. A wedyn mae'n mynd ymlaen ac yn dweud, yn wir, mi allech chi ddadlau ei fod o'n drobwynt llenyddol o ran trafod rhyw yn y Gymraeg. Tibod, dwi'n gwybod mai un o'r pethau oeddech chdi eisiau ei wneud efo'r llyfr oedd normaleiddio trafod rhyw, trafod sex, a bod na ddim cwilydd ynghlwm ag o de, a bod o ddim yn rhywbeth tabŵ.
Sicr, a dim just sex, ond sexuality, kinks, pleser merched, porn, a bob dim sy'n ynghlwm â sex. Yym, dwi'n meddwl fel Cymru yn enwedig, mae yna rywfaint o gwilydd pan da ni'n dod at sut da ni'n approachio sex mewn llenyddiaeth neu popular culture. Mae yna'n fatha hollol cringe nes ti methu watcha do neu methu ddarllen o. Fatha, oh, geiriau gwirion fatha pastwn a falle, neu mae o jyst yn fatha hollol non-existent. A wedyn, achos bod ni'n mynd i weld o, neu bod o rhy cringe, fatha mae hynna yn amlwg yn mynd i ddylanwadu ar sut da ni'n drin o, sut da ni'n siarad amdano fo mewn bywyd dydd i ddydd. A da ni'n siarad am sex fel mewn hushed tones, a fatha mae yna gwilydd mawr os ydy ni'n siarad am sex yn gyhoeddus. Pam ddyla ni ddim fod â cwilydd o gwbl yn siarad amdano fo, yn enwedig pan mae'n dod at fatha pethau fel virginity, pleser merched a ballu. Achos, ia, fatha, mae pawb, mae'r trafodaethau fa angen bod yn lot mwy agored. Achos fatha, sa na neb yma heb, heb sex chwaith, fatha ar ddiwedd y dydd. A hefyd fatha, fel ddeudais i gynna, dwi'm yn meddwl bod fatha geiriau Cymraeg am sex yn sexy, a dwi'n cofio gwachad drama Elgan Rhys, a maen nhw'n deud yn y ddrama fatha, mae un o'r hoge, un o'r dynion yn um, deud, trio cael sex yn Gymraeg, a fatha mae llall jyst fatha, wow, beth ti'n neud? Ddim yn teimlo naturiol, ond fatha drwy siarad amdano fo, dyna sut da ni'n mynd i gael o i deimlo fwy naturiol a siarad amdano fo fwy agored. Yym a dwi'n gobeithio fatha bod y ll- y geiriau dwi 'di ddefnyddio i bortreadu secs yn y llyfr yn fatha lot mwy realistig yn adlewyrchu'r ffordd dan ni actually'n siarad, a dwi'n gobeithio hefyd fo- bod 'na falans yn sut dwi'n siarad am secs yn y llyfr. dwi mynd i jyst fatha siarad am sex for the sake of it, dwi 'di portreadu fo mewn fatha yn ei holl fatha yn bob ne- yn ei gyfanrwydd 'lly fatha mewn ffyrdd ffyni, blêr, uncomfortable i ddangos bob dim ydy sex yn y gobaith fod hynna wedyn yn mynd i fatha sbarduno sgyrsiau am sex efo pobl yn ei by- yn ei bywydau dydd i ddydd. A hefyd dwi'n meddwl pan da ni'n sôn am sex fatha mae'r sgwrs na ynglyn â consent yn un ofnadwy bwysig i chael pan da ni'n trafod o. Um, pryd mae'n iawn i gael sex a pryd sydd ni ddim fatha pan o'n i'n fengach doedd y sgyrsiau yma ddim rili'n really digwydd ddim yn agored beth bynnag ac oedd y lein rhwng pryd ti yn gallu cael neu pryd ti ddim yn fod i yn yn rili blurred ar y pryd. Dwi'n meddwl bod y sgyrsiau lot mwy agored rwan, ond fatha dwi dal yn meddwl bod ni angen ni cael nhw yn Gymraeg, fatha yng nghefn gwlad, yn, yn y dinasoedd, uh, yn brifysgolion a felly. Um, achos mae'n ma, ma dechrau chdi pan ti'n glwad am rhai o hanesion, fatha lot, mae yna un um, stori yn y llyfr a ym penod saith a mae bob un o'n ffrindiau fi wedi dod yn ôl at fi a dweud fatha dwi wedi cael profiad fel la a fatha mae jyst yn mae'n rili really dychryn rhywun. Um, so ia, yeah, dwi'n gobeithio fydd y, y llyfr yn annog pobl i gael y sgyrsiau yma hefyd. A fatha, dwi hefyd yn meddwl bod y system addysg angen fatha massive reform. Chos os di athrawon sex ed methu trafod sex mewn ffordd human efo y genhedlaeth nesaf o bobl sy'n mynd i fod yn cael sex, wel, does am syndod fatha Bo' bo' ni'm yn gwbod fatha pryd i ga'l sex pryd i ddim, pryd i siarad amdano fo a ballu, sut i siarad amdano fo. A hefyd fatha ma' angan dileu y cwilydd 'na o oed ifanc, y y cwilydd 'na 'dan ni'n gysylltu efo sex fatha yn yn enwedig ymysg pobol ifanc. Ti'n gwybod be, dwi'n meddwl bod pawb sy'n gwrando ar hwn am ddallt pam ges ti standing ovation ar y diwedd. oh my god!
Flansiad yn Pwllheli, cos mae yna gymaint o rym y deiriau di, mae beth ti'n dweud, oh, mae jyst mor bwysig hefyd. Um, Tibod, dwi wastad 'di meddwl am y llyfr yma fatha yy stori gariad neu llythyr cariad at dy deulu di, at ffrindiau, at ferched yn gyffredinol. A oes, mae 'na gariad rhamantus yn y llyfr, ond y cariad sy'n ganolbwynt ac yn graidd iddo fo ydy'r cariad platonig 'ma de, a ti'n sôn am pwysigrwydd i mi ddal gafael ar hwnna, dwyt?
Yndw, dwi'n meddwl mae cymdeithas yn rhoi uffar o lot o bwysigrwydd ar berthnasau rhamantus a'i gosod nhw ar ryw bedestol fatha prodi, cael plant ydy pinnacle bywyd a'r pethau sy'n cael eu dathlu mwyaf mewn bywyd. A fel rhywun nath dyfu fyny yn hollol obsessed efo romcoms, fel dwi'n dweud yn y llyfr, mae hynna wedi cael effaith eitha' negyddol ar y ffordd dwi'n meddwl am berthnasau, a wedyn bob tro oedd 'na berthynas rhamantus gen i'n dod i ben yn fugeiniau fi, o'n i'n teimlo fatha failure, fatha bo' wba- bo' 'na wbath yn bod arno fi, fatha bo' fi'n hyll, fatha bo' fi'n dew, a tra o'n i'n tyfu fyny o'n i wastad yn teimlo fatha bo' 'na rywbeth ar goll achos bo' genna fi'm cariad. A Actually, wrth i fi dyfu fyny, dwi 'di sylwi bod 'na gariad mawr tuag at 'y ffrindiau fi wastad wedi bod yna, a nhw sy' 'di bod yna i fi bob tro ma' 'na berthyna- berthynas rhamantus yn dod i ben, bob tro dwi angen rhywun i fod yna i fi, ma' 'y ffrindiau fi wastad wedi bod yna, a A dydi mywyd i ddim gwaeth actually achos mae 'na lot o ramant yn y mhethnasau pe- platonig i hefyd a dwi'n meddwl bod hi'n rili pwysig dathlu hynna achos dwi wrth fy modd efo'n ffrindiau fi, dwi wrth fy modd efo cael criw o ffrindiau, dwi wrth fy modd efo ah, jyst fatha treulio wastio amser efo ffrindiau a dwi ia dwi'm yn meddwl bod 'na'm byd yn bod ar ddathlu hynna a maen nhw jyst wedi bod yna i fi drwy gydol y mywyd i. A drwy, drwy magwraeth i hefyd, dwi wedi gweld sut oedd nain efo'i ffrindiau hi, sut mae'n rhieni fi efo'i ffrindiau nhw. A faint maen nhw yn trysori ei gilydd. A dwi wedi gweld faint mae ffrindiau mam a dad yn parhau i'w siapio nhw. A bod o'n rhywbeth ofnadwy a special a bod chdi angen ffrindiau hefyd i fedru byw bywyd cyflawn, dim jyst y partner rhamantus mae ti angen mewn bywyd, ond ti angen y ffrindiau mae o, o damgylch di hefyd i, fatha, i fyw y bywyd cyflawn.
Cytuno yn llwyr. Mae'r llyfr yn cloriannu'r profiadau ti wedi gael drwy dy fywyd hyd at heddiw at y pwynt lle wel, ti'n cael rhyw fodlonrwydd, lle ti wedi derbyn dy hun bodlonrwydd yn dy gorff ac yn dy ddewisiadau ac at ffeindio sens pan sgin ti'm syniad a ella wna i ofyn cwestiwn ystradebol i chdi gloi ond be fysa chdi'n ddeud wrth y gwenllian deuddag oed, pymthag oed efo yr hyn wyt ti'n wybod heddiw?

mae yna gariad reit o damgylch di mewn gormodedd fatha a bod fi'n ofnadwy o lwcus a jyst bod y a jyst achos bod y cariad rhamantus na ddim yna dydy dydy o ddim yn golygu bod y mywyd i di bod llai pwysig, llai cyflawn a a t'bo

dwi 'di teimlo fel 'na, neu nath hynna ddigwydd i fi. A i rei ohonoch chi sydd heb ddarllen, sgen i'm syniad, wel, plis brynwch gopi oherwydd da chi am syrthio mewn cariad efo Gwenllian, a da chi am syrthio mewn cariad efo'r llyfr, a da chi am chwerthin allan yn uchel nes da chi'n teimlo'n sâl, ond da chi hefyd am fynd yn ddagreuol a mynd am deimlad. Da chi'n mynd i fod eisiau siarad am y llyfr efo pawb da chi'n nabod, ond weithiau hefyd, fydd 'na ddim geiriau oherwydd fydd y deuud wedi llorio chi gymaint. Felly, plis, cerwch i brynu os nad ydych chi'n yn eu, sgen i'm syniad os ydych chi'n gweld yng nghopi fi, mae'n llawn post-it notes yym oherwydd dwi eisiau tanlinellu bob brawddeg sy'n y llyfr oherwydd maen nhw'n wych. Felly Gwen, diolch yn fawr i chdi jyst am rodd o gyfrol emosiynol, dyrchafol, bwerus yy a lle ma'r fideo ma mynd ymlaen ag ymlaen. Mi newn ni stopio recordio ŵan ond newn ni gario mlaen i siarad ia? Ia. Diolch.